We dey handle matter wey be say concern seventeen years old girl wey the mama and the papa dey force the girl make the girl marry their landlord. Say if the girl no marry their landlord, say dem go kill the girl. In fact, the matter reach level when e be say the girl come run comot for house. Eh, the landlord sef dey in support. The landlord wife Eh. dey in support of the landlord marrying small small girls. in fact different different matter plenty for this matter wey dey here so uh, we get one voice note wey the girl uh, send uh, on top of the matter we go play the voice note before we talk to the person when he be say um, uh, bring the matter come give us then also talk to the boy the girl mama and to the girl papa and to the landlord too Wey wan marry seventeen years old girl, pray the voice note make we hear. Mm, I am coming now. Mm-hmm. because i know all of una una dey hide under the guise of marriage take for do all the things wey e be say una wan do eh mm. all of una wey e be say na small small children una like to dey follow mm. nke a ka a na-akpọ pedophilia make make eh, make utombo summarize the voice eh, note eh, now in summary eh mm. the young girl eh e run go her madam place where she dey do tailoring apprentice work now okay so wetin the voice to dey talk na say the girl mama tell the girl say make he cross over go their landlord house to go mapoke so the Okay. landlord dey wait for am even the landlord come even call the girl through the mama for come tell the girl say wetin go like make him buy for am since dem go mapoke today the girl say she no go do anything. now now uh, make i understand mm, something mm. the the um, uh, this seventeen years old girl wey the mama and the papa like make a marry landlord uh, their landlord for their house uh, um, uh, according to the voice note mm. the mama tell the girl make e go meet landlord make landlord sleep with am. yes landlord come call the girl mama mm. dey ask wetin dem go buy eh. no wetin dem go buy for who for the girl eh, eh, make dem give the girl for come dey ask the girl say since dem go sleep today say wetin dem go im go buy for the girl the girl say no wan do anything say no wan do anything with am say no wan marry am and as i dey talk to your oga nedu dem don by force the girl go do introduction for police woman house Oh, just now. Then even the mama and papa of the girl tell the girl say if she no marry their landlord, say they go kill him. So with the fear, the girl come gree say go marry for the police woman house where they go do introduction. And when the introduction, when this introduction happened? Ah, they don't do the introduction. I think uh, either last week or so. But this woman now, we bring the matter come on top of her backyard. e get full detail. now we go call the woman um, uh, call am directly we go call the woman now so that una go hear from on our own mouth on our own ear una go use una ear hear everything uh, when e be say dey on top this matter. Uh, uh, mm, i dey call am. okay. All right, sir. You go put that, bring her. Hello? Hello? Hello, ma.

that around that uh, twelve to eleven. yes. so na him uh, uh, my son number come call me i come see wetin uh, wetin dey happen i just dey hear somebody dey cry dey cry who dey cry he come say na susan susan so i was not even hearing what she was saying very well because she was just crying i come dey pet am say susan calm down calm down i come dey pet am wetin happen he say uh, dem wan force am make he go sleep with their landlord

okay no no worry yourself no no worry yourself uh, ju just calm down no worry yourself um, uh, we go we go as we dey end the call now we go come back to you we go call the we go call the mother uh, we go call the father and the mother of the girl make we talk to them make we hear from them then we we'll come back to you okay thank you. dial the number of the parents okay so una dey hear wetin dey go on now so obviously obviously tom obviously mm. na na the landlord as e be now i i i am i i i stand corrected obviously as e dey go now i might be wrong o oh, if fit be say na the landlord wife now as e still no come dey uh, still no come dey go now maybe na im come institute for them to go arrest the girl uh. this woman now i stand corrected i might be wrong

They dey force her say he must marry. I beg. Hello? Hello? Good morning, ma. Yeah? Good morning, ma. Good, mo- good morning. And now you be Susan Mama, Abi? Yeah? Now you be Susan Mama. Yes. My name na Nedu. We dey call you from Wazobia FM. Everybody dey hear you now. The whole world dey hear you on top what we dey talk so now. Yeah? Madam, you dey hear me? Yes.

Eh, madam, abeg I wan ask you question. Why una want make your 17 years old daughter marry your landlord? Yes. Madam, oh, you dey hear the question why I dey ask you. Network, no. Madam, we dey hear you. No we dey hear you, not be network. Hello. Madam, say n gbọ́ mi. Yeah. Why you want make your 17 years old daughter Susan marry your landlord wey get three wives already? landlord wey wan marry the girl i know say you dey listen to us you dey hear us well now sir listen to me and listen attentively all the necessary authorities wey dey involved for this lagos Eh. dem dey listen to this show now so you wey and landlord we know say- we hear say you carry blue film dey show this seventeen years old girl

We get our fact right You to don't come talk to now, me you. call you. Don't say Hold on, correct hold, yourself. I hold. call you myself. Eh, eh, Don't eh, tell eh, me eh, eh. lies, Tombo. I call Listen, you myself. Oga, You never listen come now. one day. Oga, please Go ahead. listen. Oga, you call me after I call your you wife. Call, listen, you call us after we call your wife. Eh. So not say you call first. Okay, ni- ni- eh, make a, not let us play tapes for you. We get tapes, Oh, we yeah, get go everything. ahead now. Now Play it listen, now. now Go ahead. listen, Oga, listen. Ah, Ijako, we are not fighting you.

why you still wan force am to marry you second question is why the place wey she run go on friday for safety why police dey call the woman for kidnapping two meanwhile as police dey call the woman for kidnapping the parents of the girl dey talk say no be them institute the arrest on her di third question is I beg, wetin make the girl run comot on friday because the girl talk say the parents want make she go sleep with you na make you run comot on friday am i right or wrong or tell me what you think different from these things wey i say sir. the truth na say eh they don coach the girl a policewoman coach the girl mm. waiting the girl go talk the day of introduction you know say they they go carry this girl do introduction for policewoman house by oh, force the girl house na yes, go introduction by force the girl say this na wetin go talk for this introduction if you no do we go kill you. they are the ones kidnapping Jesus. in fact because this is against our will.

Okay, you listen to me. So when I dey talk to you for phone earlier, you tell me say, ah. um, say, uh, say the landlord uh, na you he say the landlord not meet your daughter straight say na you landlord come meet say he wan marry your daughter now i come ask you another question wey i go ask you again and i go like make you talk am abeg your daughter wan marry the landlord yes or no.

correct eh. i say eh from the investigation what we do on top of our backyard eh you no report to eh. any police station as at the time when your daughter rock comot for house based on say i no report yes you no report to any police station when your daughter comot for house for night you no report ah, ah.

obviously. okay but not, not shaking um, poverty na bad thing o. all i can say is poverty mm. is a bad thing. better one. but anyway um, uh, uh, the necessary authorities will don hand over every detail of this of this case all the voice note everything. just yes. for everything. Uh, no. the, the one wey dem you know wey dey get talk

no worry yourself no worry yourself we dey hand am over to um, the necessary authorities dem go take am as we dey finish no sound dem go take over everything now or both your number your wife number even the police woman number everybody number we go hand am over um, to the necessary authorities dem go handle am uh, to make sure say first first most important thing first of all this girl wey never wan marry wey be seventeen years old girl

now if you no want uh, if you wan dey call us you wan talk okay leave susan ah, eh, period uh, period just leave her that's poor girl now uh -uh. the girl say he no wan marry na by force uh. based on wetin we dey just leave am uh -uh. leave am na seventeen years old girl di gi di she be uh. according to the her uh, the her oga uh, husband for her tailor work oga uh. husband the man said the girl said she wants to kill herself Hmm. na until the girl die before una go leave am. Uh, the girl wan commit suicide. the girl wan commit suicide based on wetin we hear. na until the girl die because of say you wan marry now the, the, wetin dem no even know sef say two of them dey contradict themselves the papa and the landlord landlord talk say uh, he kneel down go beg him wife say oh mummy

and wetin wan make the man marry the girl that one wey dey talk say im wife say something dey even though na poverty but there is something either if their house rent they cannot meet up they dey fear the man because the wife na inspector in fact there is something no be only this one wey we dey talk so

oga na you don talk am finish poverty no good Mm. even though say that woman that man dey find who go take care of him children you no go find person you no go hire person wey go take care of him children oh na more say na that small girl na dey na go take care of that, that, that those children abeg something is fishing inside this thing

the landlord come tell her say he wan marry me at sixteen. sixteen. i get four four wives. Hmm. say go put me for school orishirishi because my papa die early and my mother sick so my mother sick for more than ten years so she dey share us so the man say go marry me na mm. my hmm. sister come call me say he go carry me go school we no go pay house rent again we no go do this blah blah blah blah i say i no fit marry him i too small.

only tell me say a father and a mother e too pain me the girl no safe na e no safe for their hand o. all right thank you very much.